Nuam taka kan zawh a hawnna tur hun kan Chief Minister zawng tak Mizoram taka hawng a kan nei tur hi a lawm em em a, a hmasa berin kan Chief Guest kan Chief Minister zawng tak kan lo lawm a, a chunga. Inzawhaiin. Chimai kan lo buk cheu ni. Kan program hman dak tur chu tunah hianin he kan project.
Kale he kan chaltlang leh chanmari inkar footpath leh kan kawng zauhna hemi project hi.

Kan han hawng thei ta hi a lawmawm hle in ka hria a, a bik takin kan Chief Minister zawng tak chungah lawmthu kan sawi hmasa a. Kan hriat angin helai kawng hi Aizawl khawpui tan kawng pawimawh tak leh kan hmun mawi leh khawthlir a nuam em em mai tourist-te pawn thlalak nana, An hman leh kan thalai tam tak te zingkarah te exercise an lakna hmun hmun pawimawh tak a ni tih kan hre thap a. Chun hma chuan helai hmun hi kawng hlawm tak te pawh a lo ni thin a, motor te pawh a lo accident thin a. Chutah chuan sorkar i helai hian footpath a lo siam tawh a, khawpui lo thang zel ah, A phut pâk te a lo hlui deuh tawh a, tin kawng te a zau tawk lo va. Chuvangin AMC chuan khawpui cheina kawngah helai hmun hi ngai pawimawhin Kan AMC sawrkar hmasa kan Mayor zawm tak Pu Lawmhring Thanga kaih hruai khan helai hmun hi project ropui tak siamin hetiang hian puitlin a lo ni ta hi a lawmawm hle in ka hria a. Chu hetiang hmun nuam leh ropui tak mai. AMC-in a lo siam takah chuan Aizawl mipuiten a tangkai thei ang bera an hman a, a faina kawngah pawh hian mawh kan phur theuh a ni tih hi kan hriat ka duh a, chu chu. Chutah chuan Child Development and Slow Modification Regulation hi tun atanga rei lo teah hian hman a ni tawh dawn a, chuvangin Aizawl khawpui. a lo fel huai zawk a leh mipui te pawh kan lo him zawk theih nan mipui te rilru ruahmanna fel tak lo nei turin kan chah duh bawk a ni. Tin, AMC hmachhawp pawimawh tak pakhat chu kan khawpui, Aizawl khawpui hi bak hi khawpui dang kan nei lo va, a thianghlimna kawngah ran hulh a bik takin, Vawk leh ar kan khawpui chhunga vulh a la tam lutuk ah hian kan khawpui thianghlimna leh kan hriselna a nghawng avangin hei hi ti reh turin AMC chuan hmachhawp a nei mek a ni a. Chu avangin Aizawl mipuite pawh vawk leh ar te a bik takin kan khawpui Khrista.
Bawipa'n han hriam thei hi a lawmawm bawk a tia kan Mayor in i rawn hmang thei em a ti ei tlai han chak zawng nei thei hi a lawmawm ka ti. Helai tho hi a tira an ngaihtuah chuan footpath siam tur tih kha a kawng zir tawh nata laia footpath han siam leh nghal chu tih zawng a ngaihtuah chuan a hupurawng khawp mai a. Amaherawh chu hei tih dan hrang hrang a hmawr.

Political form hrepin a fan hi chu kan hnuh chhuah a ni e. Kan tih hial a nia. Tichuan, han han zauh ta a, kawng chak lam hi lai han tih kan hlau si. Ngaihtuahna lunghmun kawng zauh dawn chuan hal tur tia nia. Hal chuan, A rawn min leh hum hum ang a, a fur lo ka leh pawh puai ang ti a ni sia. Tichuan, kawng chhak lampang lai lovin a thlang lampang dawla kan ṭang ta a ti khian a tih lai te chuan a sansawn a tam lo bawk a, concrete ban a han tih chhoh ai khan a rem lo va rem lovin, Lungrem te ka nan tiah a ka ti lai a opposition lam a awm a hnua kan party a lo kal ta te khan a Reia daih hi kan ring lo va a chim rang hian kan ring lutuk a an van mual pho dawn te kan tiah a chim hlei thei ta si lo a va chim har tak e kan ti a. An piahvawi mi chengin tihkhi a daih ta a. Tichuan, tunah phei chuan kan thiam zual a hei, hemi chu. Lung han hal in a tih chi si lo tin a laih pangai a engemaw tia lung hal lova khawl ang tih dawn pawhin kum kha leh chen heti a lo awm tawh. Nu Mathar an nei chu a min leng tir hlauh awm bawk sia. Khami karah khan a thei ang chin chin in. A thlang lam ka nan zoh hlauh thung a, chuvangin tunah pawh hei nuam deuh maiin footpath nen a then lai ti zau bawkin ka nan kal a ka nan ti chho ta a, a lawmawm khawp mai a, nakin a engtinge kan tih zel ang ka hre lo va, mihring hian thiam dan chi hrang hrang kan nei a, khu Europe-ah te kal. Tawh chuan in hmuanga kawng han laih pakhat ka hmuh chuh. Italy hman lam a tiji lui huamah khuan Austria ram leh a inkarah khuan rel in kan kal a, a pangah khan ram pangngai awi teh chiam pawh ni lovah hian kawng laia kawng han siam awm tak kha a ni a. harsat na reng reng awm lo hmel nia khua, mahse an ni chuan an tlin bawk a, kha laiah khan lei lo. Pui kha zu hriam mai a mawle thui deuh mai a pawisa te nei an hneh bawk a, chu veng keini pawh kan ngaihtuahna chu Hemi a chhak lampang laih hi a laih dan chi hrang te kan thiam a nih chuan chung te pawh chu kan la hmang ni hle lo a. A nih loh chuan thlang lampang zauh hlauh thung tunhaia zau te pawh hian kan la ti ve thei mai thei bawk a. Tute tih dan tak a emaw kawng chhaka zuanglianpui kha le kawng chhaka awm reng kha, A kawng kan sawn a, kawng thlangah awm hlava hrim ni an ti ang tel em ni? Chuvangin helai pawka kawng chhak zauh tura ka thlang lam kan zauh hlauh chuan zau tho si khan kham panga pawh min en siam thei a. Tin nakinah phei chuan hei lei verh kan sawi a, Eeh, kai, harsat sat nen an ti a. Rel kawng tur lei an rawn ver a, an awlh em em bawk a, an ver zung zung mai a. English channel hnuaitu tui film riat hnuai pawh thui deuh deuh an ver zung zung mai a. Tunah pawh NHIDC in an rilru an neih chu Sairang atangin heta lo chawvin mau mual lama kal lovin brigade hnuaiah Aizawl bypass hi lo kal sela, Tichuan, Bawngkawn hnuaiah sawn verh tlang ila ti kha pakhat a awm a, Bawngkawn hnuai zawh a chungah in te a ding a, kan hla ve tein ti leh nge kan ti a, he khai chu tih lamah chuan kan hlau lo tawp ang kan ti a. A nan ngaihtuah leh a, Bawngkawn hnuai chihte verh tlang chu ni tho mah hre la tunah chuan chu ai chuan Bawngkawn atangin Zuangtui hnuai deuhah sawn verh tlang phei i la. Chuta chang chuan Muthi hi hi tah Hrening lam dep mualah awm ve tin, Tuirian Airfield thlangah khuan leihlawn tawhin kan kai anga tichuan Selinga kan kal chuan Ki im sawm li khi ki im sawm hnih panga ve hi na tlai thei a nan tia an en vel mek a ni. NHIBC in chutiang te chun ah he lamah pawh ver ila he lamah pawh ver ila tih kha an rilruah hian an hu phuh tawh lo reng reng mai a tin a boruak ah pawh rawk uai in Ti zung zung mai ang. A tunah pawh project awm mekah chu Zengabawk atanga Bara Bazar lam Aizawl lama lo kal thei mai a, heti a rawn kual vak lo va ti mai tih te chung chu a chi hrang hrang kha an hriam zung zung mai ni project kha. Tunlai thangthar te fin nah hian a boruak hman, a kham pang hman, hei tuna kan tih te pawh hi engineer in hu ta tang a rawn do chuan ban a sei lutuk a nge tiin tlem a kawh deuh a inpawt chho si hian e ngil thlang lam ban ngil zut lo deuh A panga hetia inchhuna inpawt mar rinawm pawh si a tih dan te pawh hi nakinah chuan an la thiam mai ka hring a, chuvangin chung zawng zawng nge khawvel finna lo kal chhohvah hian helai pawh hi a nan tiang a. Tichuan sawi leh in. I tur tlang rawtah khan keima rilru viau viau in khatin ngaia kan engineer Turam Hluna hnena a kawng sirah khian footpath siam tur zingah morning walk kan duh ang ka tia hi a rawn siam a Marah chu A zirtiri bawl deuh a ti kan nia. Zual a tih dan te pawh kan ti ang a, hei a Changmari atanga Chautlang inkar footpath in siam te chu a tha tak fawp mai a, a dawt leh chuan a dang pawh ti ila, hei a e tha siam dan kan thiam zet lang a, hei a lawmawm tak tak a, kan em si in fak awm ka ti. Em hri din te hi a a tirah chuan a kai a eng emaw zat an awm anga pawisa heh mai mai a establishment cost ah hian an seng tam mai mai an tia hei tunah pawh ai a Lunglei Municipal Council din ila han ti khan a nizai inhlawhna kan nei thei lo vang a tih te.

kei Municipal Corporation type te chuan kei ni pawh a rei tih a dul a, ah nge ni chuan tui pan nupui leng in rei tui dul a fate a nen a man ka ti tur la tul mai a ti a, tiang deuh khan kei ni pawh i kan AMC din te Municipal Council din te rei tui dul anga tha kan ti tur tul. Kei te kan tix lak khawm lo lak theih hrian na khawm a, chung zawng zawng chuan hna han chhawp na tur te hi en hre teuh mai a, tunah pawh hian an ti tak tak dawn a. Nuaiza lekin kha an tan a, Moru an tia, an ri tlet tlet dawn em aw kan tia kan ri ta tlut tlut mai. Nakinah pei chuan he hei a intha in ti leh a, kan la ti mai thei a ni. Chuvangin aah ngaihtuahna Pathian in a min pek hi kan hman chuan leilung a malsawmna a dah te hi hmang tangkai turin mahah mi lunghriam hmanga eizawngtu tena an ram luah pangngai tho kha Tun a computer leh atomic era awm te hian kan ram lua pangngai reng a nia. Ama chu kar a hla ta lutuk a, lunghriam hmanga eizawngtu mihring hmasa te kha lo nung leh ta sela tun huna New York khawpui leh Europe-ah te thawhna nen han kal sela chuan, a, an vang ram sum tuah pian lam engemaw chin ang a ni dawn a. Chuvangin vawina kei nina kan hman pawh hi a ropui a advance kan ti chung hian hman loh hi kan la ngah lutuk a, boruak chakna tun hmain a hmanna tangkaina pawh kan hriat reng reng lo. Ni eng te hi An hmang tangkai ta electric siam a khang zawng zawng i tu kha a lo chang a, tin, chutiang in tunlai em em a lei hnuai hausak na oil leh gas te kan an hmang tangkai a kha kha lo kal chho zel a ka sawi ang khan lungfiam hmang tu te hman khawvel kha kan ro chung tho a ni. Chuvangin, nakin hnua kum rian hnua awmte inah an rawn en chuan tuna keini finnate hi a hlui an ti em em anga, telephone ringawt pawh keini pawh kan matric exam lai velte chuan Aizawl atangin, Hetia telephone kan an tih hian a hmasa berin Hallo Exchange an ti a, number chu chu bin pe te an ti a, Exchange in ah kan number duh kha a lo ti a, khat atang khan Exchange kher off ngai lovin, e tia a dial a dial theih a nia chuta tangin meh mai ah an kal a chuta tangin cell phone te reuh te ah mai thei an kal a tunah chuan a hlai deuh a hmun leh hmun a in piang mai hmel pawhin hmu thei in i kan ngaihtuahna khawvel piah lam ah an kal chak a ni chuvangin tun hunah hian keini pawh He ram development ah hian kan AMC te pawhin aa ngaihtuahna tharin in rawn ti chho zêi dang a, kan engineer te pawhin ngaihtuahna tharin hei ai tha loh zual a in tu. Hi kan ti a, aa Vanzau Thangluaia khawvung Thangluaia'n. Kan Lalpan mitdel damdawia lei a hman, a hman bang hi a la lian em mai a tia. Khatiang deuh khan malsawmna kan la hai chhuah loh hi a tam lutuk a, chuvangin chungte chu explore zel turin kan MC te, kan engineer te, tukin a lo kal te pawhin Mizoram tan hian kan hriat a tha a. Kan sawi fo chu Israel. Zoram, Pathian in a nei dung malsawmna pek duh ching zak u a nih hmel hi chu chu kan la explore lo mai mai a ni. Chutangin heng ang hi Israel mipui Naktaduai sarih kuan Mizoram hi ruak ni se rawn luah ta thup mai se. a nuam hian an pek a, a nung a na hausa tak. Keinin khutah Jordan ri pakhat kan in to va kan ti kang vek lek lek a, anni chu ṭiau leh lang kaih in kar a luh i ringawt pawh em ngah e mai an ti ang a. Aa, leinuai hausakna awile hian skut an neih loh a tam chiah, a chunga engtin mai. A hring duk mai hriat a tui nei pawh ngai lo Mawngshun in a chawng fek mai hriat a, a va ham tha tak. Hetiang ram keinin Hawizu leh Hlute tui luang ram kan tia Anni hi lo nih daih zawk hi an tih ka ring a, chuta chen chu kan ni. Chumi zawng zunga challenge kan neia chu vawiinah hian ngaihtuiin aw u, kan ram Pathianin a malsawmna min pek hi a rei tur tun anga a ropui zia, a man hla zia hi tah China khawi lai ram atangin emaw min hruai thla vang. fanga kan pem tha zel a, pi leh pu te. Helai kan thlenah a at phaizawl tha chi Bangladesh tlang thlahlawi si lovin a silchar phaizawl thleng mang si lo, Arakan phaizawl thleng mang si lovin kan tawp chawp mai a. Pathian in hi Lai Ramadan min rawn fuai thlang vang vang a kan neih a ni a, a malsawmna ropui zui hi kan en chuan chu challenge chu kan hmah hian a awm a ni tih hriain chu chu kei ka buaipui ber a nia, chu ranehna cheng kek lo ang mai na chu ni se ti hian a lo mai tur teh tih. Japan mipui mak ta duai rual chu Mizoram ah lo awm se chu India ram a State hausa ber pakhat an dang mawle. Israel mipui mak ta duai zet chu Mizoram i ruak ni se lo pem chho se kum sawm a India ram State a tin count a ber ah an siam ang mawle kan ti kan ti a. A dik ang tih kan ring vek a, engah nge na an cheng tih ka lawh tur ang khan in lawh ve mai lo. tih kha a dawt a mi chu a ni. Chuvangin vawiinah pawh hian chu challenge roki tak chu Mizoram hian he kan pandemic te an ziawm chinah chuan kan um zui chho tur kan hma Pathian in min chhawp a ni tih hi tukinah kan sawi tel duh a. Helai thu chu mai chuan ka khat ve em a. A. Pathian langsawmna min pek kan la lak chhuah loh, a damdawi hnawih vang a lian e ti ang deuh khan malsawmna kan chhawp chhuah chhawp tur Pathianin a min pek ropui zia hi a a hmawrpui kan la hre pha lo a ni. Chumi tur atang chuan

Kan cheng a ni tih hriain vawilah hian he bul tan nana helai ka nan siam chauhah hian ngaihtuahna lian zawk hei hi chu a ke puah kir pawh tluk lo a, a chhunga zen lian leh laipui lian pawh ka chhuak thei a. Bang tum zawk ila a tha awm e. Awle chu chu tukina he footpath leh kan kawng zauhna MC na insiam kan lawmpuina cheua kan sawi a, a tun engineer hle thawktute zawng zawng pawh infak awm e. Invaia chunga. Kan thu kan sawi a ni e, kan awm e.
Kan khual lian kan Chief Minister zawng tak chunga tih tak zetin lawmtu kan sawi a, a hun hnu tak a rawn seng a, helaia kan program min rawn haw a, kan project min hawn sak, kan lawm mai bakah a thusawi kha kan kal zel na tura min kaihruaitu kawng min kawhhmuhtu chutiang ang thu ropui tak min hrilh kha a chunga kan lawm tak che zet a. ANC ten kan hma lak zel na tur ah hei hi chu a bul tan na ang chauh a ngai a, a aia chha zawk, a aia ropui zawk, a aia mawi zawk a kan hna te lak thawk zel tur kan nih zia min fuih na kha Vawinia hian kan chhing chhi a ring a sir, kan bawm em em a ni. Tin kan sawi duh chu tukin zingah hian in ANC hian in Aizawl khawpui enkualna kan mamawh hna kan thawh theihna tur hian in kan chikhlui serthlak awm tak hian in kawng tam tak in min puih tawh a, Aizawl khawpui thar kual ngawm hmuna siam kan mamawh em em a hnena kan han thlen pawh kan Mayor ten kan pu kan CM hnena a han sawi te min lo ngaih pawimawh sak a, vawibersa sawm paruk chuang zet mai. Tih pe dawn a, tin kan Solid Waste Management Centre-a kan bawlhhlawhte a tihralna sawmbualna turin incinerator leina tur vaibel chhe hnih leh nuaih sawmli pasarih lai min pe dawn bawk a ni. Heng zawk zawk hi tih tak meuhin ANC chuan lawmthu tukin zia hi kan sawi a, kan kal zelna turah pawh, Ama min kaihhruaina leh min enkualna hnuaia chunin nasa takin ANC hian hna kan kawh hnaih kan ring a, kan lawm tak zet zet a ni. Awle, tunah chuanin lawmtu saina, vote of thanks, nei turin kan Deputy. Kan
Chief Guest, Mizoram Chief Minister Pu Zoramthanga, Aizawl Mayor Pu Lalrinenga Sailo, Advisor to Chief Minister, Engineer K. Lalsawmvela, Aizawl Mayor kal chhuak ta, UPC Lalhming Thanga te, Aizawl khawpui tana ka thawhpui councillors zahawm tak tak te, leh AMC staff te tukina helai kawng kan siam harsatna tam tak thleng thei laka thahnem ngai taka min lo thawhpui thin tu Chanmari Local Council Chairman te, Chantlang Local Council Chairman te leh an thawhpui te bakah helai kawng min siam sak a, tukina hawn theih mai tura min buatsaih saktu Contractor zahawm tak tak te leh Vawinia he program a lo tel, zawng zawng te in zavaiin Aizawl Municipal Corporation hmingin chibai ka buk cheu a, duhsakna sang ber ka hlan cheu a ni.